Хәерле көн, кадерле җәмәгать, минем исем Илдар Шафиков. Ә, бүген без сезнең белән идентичность дигән төшенчә белән танышабыз. Ә, һәм инде э, аның тарихы, э, аның әз генә теге әдәбияты, димәк инде аның турында кем язган һәм нәрсә дип язган, безнең тарихка чагылышы белән. Икенче дәрес шушы төшенчәнең безнең тарихта э, турыдан-туры чагылышы, димәк инде Ә, чыганаклар белән өйрәнә башлыйбыз. Икенче дәрестә дә, өченче дә, ә дүртенче, бишенче дәресләрдә без инде сөйләшәбез сезнең белән безнең 19-нчы гасыр ахыры, 20-нче гасыр, димәк инде совет чоры галимнәре белән. Һәм инде безнең шушы менә безгә караган үз билгеләрне, димәк, идентичностьның формалашуы һәм бездә үзебездә чагылуы. Ә, идентичность дигән төшенчә, ул э, инглизчә identity дигән әйбер. Татарча инде күбрәк үзбилгеләнү дип әйтәбез әлегә. Әмма дә ләкин э, безнең телдә бу төшенчә яңа булганга күрә, бу да үзгәрә торыр. Э, чөнки бик вариатив әйбер, дөресен әйткәндә. нәрсә соң ул идентичность идентичность ул кешегә карата димәк инде персонага яки индивидка караган ниндидер үзенчелекләр бу үзенчелекләр болар төрле димәк инде сыйфатлар дип тә әйтәм болай инде ләкин бу биологик яктан сыйфатлар түгел ә инде безнең психик ягъни инде ничектер күңелдән килгән сыйфатлар Алар инде төрлечә була, дөресен әйткәндә, аны хәзер э, ниндидер список ясый башласаң, андый списокны гел ясап булмый. Чөнки безнең хәзерге э, постсекуляр, постмодерник дөньябыз өчен, хәзерге вакыт өчен э, мондый концептлар һәм инде критерийлар алар бик күп. Э, гомумән фәндә идентичность дигән әйберне ике төргә бүләләр ул коллективный идентичность дигән ниндидер җәмгыяти идентичность һәм личный идентичность шәхси идентичность шәхси идентичностька караганда инде бу төп турыдан э, сезнең ниндидер э, психофизик критерийлар димәк инде сез бу дөньяда үзегезне ничек үзегезне күрәсез инде башка кешеләргә караганда бу инде белмим шәч төсе дә булырга мөмкин Тел, белмим, анда аяк озынлыгы, белмим, зифа буйлык, ягъни симезлек, алар гомумән бик күп алар. Хәтта инде, мәсәлән, күз төсе дәген. Ә инде коллектив идентичностька караганда инде бу, димәк, свой-чужой дигән концепт эшли, димәк, инде миңа ошаган һәм миңа ошамаган. Димәк инде кем белән без үзебезне ниндидер якынлык сизәбез, Э, кем белән сизмибез һәм инде шушы э, коллектив идентичностьлар алар шактый була чөнки мәсәлән э, без үзебезнең гомеребездә теге көнкүреш яшәештә шактый зур гына коллективталарда торабыз мәсәлән безнең гаилә кысаларында бер идентичность булырга мөмкин эштә коллектив буларак бер идентичность булырга мөмкин әйме белмим анда теге яраткан футбол командасы мәсәлән әйме футбол җанатарлары аларның да шундый бер идентичность бар икенче яктан мәсәлән теге формаль категориягә кайтканда без инде сезнең белән аңлыйбыз без этнический идентичность дигән категория турында әйтибез димәк инде ул ә беренче очракта шушы милләтнең үзе үзен милләт буларак тану дип әйтик. Аның да үз критерийлары бар, и беренче очракта ул узан. Димәк, самосознание. Хәзерге дөньяда инде син үзеңне кем иттереп таныйсың, ничек инде үзеңне э, кеше алдында күрсәтәсең, э, бу инде сам презентация дип атала. Э, син инде үзеңне шулай иттереп исбат итәсең, димәк инде, һәм инде син шулай иттереп таныйлар да күрәләр. Гомумән кайтканда, шушы этник концептларга дип әйтик, аларның турында без әз генә ахырда сөйләшербез 5 дәрестә. Әм дә ләкин безнең өчен менә монда әз генә ассызыклау кирәк. Хәзерге дөньяда шушы менә мәсәлән, этнографик ниндидер нәтиҗәләр дип инде өйрәнүләрнең нәтиҗәләре. Ягъни шул ук тел нәтиҗәләре, телне өйрәнү нәтиҗәләре, археология нәтиҗәләре өйрәнү, алар принципиаль урын алмыйлар. Безнең үзебезнең тануда, димәк инде безнең үзебезнең узаңда. Чөнки безнең өчен сезнең белән теге ниндидер синкретик идентичностьлар, синкретик үзбилгеләнүләр, алар хас һәм инде шушыннан чыгарга кирәк. Чөнки Ә, күп кенә очракта без сезнең белән катнаш никахтан чыкканыбыз, үзебез дә катнаш никахта торабыз дигәндәй. Әйме, һәм инде монда шул ук теге брамле әйтмешле этническое ядро, димәк, инде милләтнең төшен эзләү, бу инде теге ул сәбәпсез дә кирәк тә түгел әйбер. Чөнки ул шушы ниндидер үзара низаклар тудыра торган әйбер. Безнең өчен шушы нәтиҗәдә бер сорау гына кирәк. Кем син? Һәм ул кем син дигән сорауга җавап. Һәм дә ләкин менә без сезнең белән сөйләшкән вакытлар өчен бу проблема әз генә икенче төрле. Чөнки ул вакытта шул ук, мәсәлән, этник дип әйтик, үзаң әле барлыкка килмәгән ул, әле ул формалаша гына. Монда әз генә шушы әдәбият турында әйтәсем килә. Менә мин сезгә Ә мин тәкъдим итәм өч китап укырга, өч авторны. Эрнест Гелнер, Бенедикт Андерсон э, һәм инде ахырдан иң кызыгы минемчә әйме э, Мишель Фуко. Э, шушы өч автордан соң укып, сез әйме шушы безнең постмодерник инде кайбер чакта һәм инде модерник Э, концепцияләр э, теге милләткә милләтчелеккә караган һәм инде э, идентичность гомумән әйме шушы форма коллективной идентичности дип әйтик алар механизмнары хәтта механизмнары шушы китапларда тасвирланган һәм инде минемчә бу шушы китаплар сезгә ничектер шундый шактый йогынты ясадылар минем өчен алар бик мөһим үземнен әйтәсем килә идентичность дигән әйбер ул инде теге борынгы заманнан килә торган әйбер чөнки менә мәсәлән теге хәтта маймылларда да бар ул әйме теге свой чужой дигән әйбер кемдер миңа ошаган һәм безнеке ә кемдер ят безгә ошамаган

Һәм инде алар өчен күп кенә очракта, менә без инде сезнең белән теге ниндидер тарихи вакытны уздырып, әйме, шушы 17-18 гасырга карасак, чөнки теге дөрестән дә тарихка караган ниндидер беренче хезмәтләр дип әйтик инде, әйме, беренче әсәрләр алар шул вакытта барлыкка киләләр. Ә, безнең тарихчыларыбыз да күп кенә инде шушы мәсьәлә турында ничектер үзарына бәхәс алып барганнар. Ә ни өчен безнең беренче тарихи чыганакларыбыз инде менә дөрестән дә татар тарафыннан, татар белән язылган ниндидер тарихи нарратив, теге шигъри әйбер түгел, әйме? Һәм үз тарафыннан үзләре язган 17 гасырның ахырында барлыкка килгән. Аң турында инде менә соңрак әйтербез. Альтар Гали Рахим турында Ул да әйтеп киткән, инде төрле-төрле уй фикерләр бар. Ул яктан менә мин сезгә тагын бер китапны тәкъдим итәр идем. Ике китап инде була. Беренчесе ул Миргасыйм Габдуллахат улы Усманов китабы. Татарские исторические источники 17-18 э, века. Аннан өстән Вали Франк китабы Исламская историография һәм булгарская идентичность татар и башкир. Шушы э, китапларда дип әйтик инде, э, шушы безнең төп проблеманың Ниндидер шәхесләрен, ниндидер аспектларын сез таба алырсыз. Шушы чорда дип әйтик, монда безнең халык өчен ике идентичность хач булган иде. Теге этник идентичностьтан тыш дип әйтик. Бу гомумән коллектив димән җәмгыяти идентичность. Беренчедән ул локаль бер ниндидер шушы авыл дип әйтик, ниндидер торакның идентичносте. Димәк инде, без бу авылда яшибез, без бер җәмгыятьтән һәм бер бер төсле, шуңа күрә без бердәм дип әйтик инде. Әйме, башкалар ят. Икенче яктан бу дини идентичность, этник идентичностька кайтканда, хәзер инде мәсәлән безнең шушы, безнең заманда безнең этник идентичностька кайтканда, ул нәрсә белән аерыла ул заманнан? Беренче очракта ул аерыла Безнең туганлык ны белү һәм аны раслау һәм аны тану белән. Димик, димәк, безнең милләт эчендә теге ниндидер бик ерак туганлык фикере яши. Әйме, димәк инде, мәсәлән, мин шушы теге каядыр буада яшәүчеләргә ничектер туган, дип таныйбыз без аны, бер-беребезне. Чөнки ул безнең узанның критерии. Ә ул вакытта андый туганлык булмаган, э, хәтта фактич, фактик яктан ул булса да инде мәсәлән, һәм дә ләкин шушы э, безнең бабаларыбыз өчен э, шушы ике категория идентичность булган. Аңа өстәп булган өченчесе, һәм дә ләкин ул бик вариатив. Ул теге шушы Турыдан-туры кан туганлыгы идентичность. Димәк инде, мәсәлән, без фәлән бабаның токымы дип, әйме, ул инде беренче очракта теге аксөякләргә хас булган әйбер. 18-нче гасырда безнең аксөякләребез инде шул морза биләребез алар бетерелә торган була инде дәүләт тарафыннан. Һәм инде шуңа күрә бу идентичность ул әз генә сүнә дип әйтик инде. Әйме, әмдә ләкин аның шул шәҗәрәләре аларда тупланып калалар һәм бәйтен шул Ә, Әхбар әл-Нәсәба дип ятала инде ул. Ә, алар да ничектер тупланып, ә, мәсәлән, Каюм Насредаларны җыеп җөргән. Менә шушы өч нигездә безнең бабаларыбызның ә, идентичностьлары торган. Ә, хәзер инде әз генә шушы төшенчәләрне киңәйтеп китик. Беренче чиракта, ә, шушы дини идентичность дип әйткәндә, ул ничек таныла торган булган? Ә, беренчедән, ә, теге монда тагын бер фамилия барлыкка килә инде. Ә, мин сезгә тәкъдим итәм Эмиль Дюркеем хезрәтләре белән танышырга, ә, чөнки ә, ул күп кенә очракта ә, шушы мәсәлән ә, идентичностьнең борынгы аспектлары белән безнең ниндидер теге психофизик дәрәҗәсендә калган борынгы бик борынгы заманнан инстинкт рәвешендә таныла торган әйберләрне бик яхшы иттереп тасвирлап күрсәтә хәтта инде борынгы җәмгыятьләрне тасвирласа да хәзерге заман бик яхшы танылган эмиль дюрким фикеренчә иң беренче очракта менә шушы җәмгыятьнең нигезендә шушы теге дингә караганда дип әйтик инде ул ритуал тора димәк инде ритуал ул шушы җәмгыятьнең солидарность формасы гомумән безнең хәзер дә менә теге әз генә нитсәгез теге ничектер ара тирә якны карасагыз әмма хис итсәгез күп очракта дин һәм инде аның аерым гыйбадәтләре дип әйтик инде алар шушы солидарностьның бер формасы димәк инде мәсәлән ислам диненә караганда искәртеп китик әйме менә гает намазлар Гает намазы аллары ул күп итеп халык җыелып, бер хәрәкәттә, бер уйда, бер фикердә, бер төсле хәрәкәтләр ясап, һәм инде шуннан куанып, Аллага гыйбадәт кылу. Җомга саен бердәмлектә намаз уку ул да шушындый гыйбадәт. Һәм безнең бабаларыбыз өчен күп очракта концептуаль яктан, сез менә уйлап карасагыз инде, Ә, анда бит инде теге чипши бер Аллага табынган, дөрестән дә теге концептуаль яктан, теге ниндидер тәүхид, димәк инде бер Аллалыкны тану кешеләр, алар алар да булгандыр инде, ул күбрәк муллалар булгандыр. Әмма дә ләкин гади кеше өчен укый яза белмәгән теге. Аның өчен ул дин ул күбрәк риваять булып кагыла торган булган инде. Аның өчен Алланың бер булуы, ягъни аның ничә сыйфаты булу, аның ничә исеме булу, исламның ничә нигезе булу, алар бик мөһим әйберләр булмаганнар. Әмма дә ләкин шушы солидарлык, шушы ритуал кысаларында, димәк инде гыйбадәт кысалында бердәм булу, ул инде ныграк, никадәр күбрәк тәэсир иткән. Туганлык идентичностена күчкәндә инде бу күп очракта практик яктан раслана торган һәм таныла торган әйбер. Нишләп? Чөнки безнең бабаларыбызның җәмгыятендә күп кенә очракта аларның статуслары шул җиргә бәйләнгән булган, ул иманай дигән әйбер. Һәм инде, мәсәлән, әгәр дә оксекларның биләмәләре зур булса, Ә теге гади авылларда инде Иманай кеше башы саен бүленә торган булган. Ә кеше басы дип әйткәндә ирләрне генә саныйбыз. Шуңа күрә ирләрнең бер үзара туганлыгы ул раслый кәйберне. Беренчедән, кешенең бу авылдан булуы, димәк инде җәмгыятьнең аны үзенеке иттереп тану. Ә икенчедән, шушы җиргә бәйләнеше. Димәк инде ул каны белән шушы авылга бәйләнгән булса, димәк инде шушы Гомумән, җәмгыятьнең җирләрендә дип әйтик инде, хәзерге тел белән әйткәндә пай дип әйтик инде, аның да шул пае, димәк, иманайы булырга тиеш һәм ул чыгарыла торган була. Өченче төшенчә инде ул шушы менә локаль идентичность, авылларга карый торган һәм инде ул икесенә дә бәйле бер яктан, икенчедән икесенә дә әз генә теге үзгәртелә. Ничә була алай? Чөнки авыл саен мәхәллә, кайбер зур авылларда икешәр мәхәллә, өчәр мәхәллә була торган була. Димәк, инде шушында солидарлык туа. Икенче яктан, шушы ук шәҗәрә дип әйтик инде, күршелек, туганлык, ул дагын минем дә шушы группаның бер өлеше буларак танылуымны раслый торган әйбер. Шулай иттереп, менә безнең бабаларыбыз өчен шушы 18 гасыр башында дип әйтим, шушы өч идентичность хас. Һәм инде, мәсәлән, этнонимнарга дип кайтканда, әйме, монда бит ни бар инде? Этноним дигән әйбер бар. Димәк инде, милләтнең үзен ничек дип атаган? Бар экзоним дигән әйбер. Димәк инде, милләтне ничек тыштан атыйлар? Шушы группа саен, димәк инде, идентичность саен булган үз исемнәре. Мәсәлән, шул ук мәсәлән, теге авыл исеме булсын, ягъни фәлән фәләннең токымыннан чыккан кешеләр дип әйтү шундый ниндидер кабилә этнонимы дип әйтик инде, ягъни инде ниндидер ыру, ягъни нәсел этнонимы булсын. Һәм инде мәсәлән, теге мөселманнар буларак ул тагын бер этноним, теге дингә карый торган. Экзонимнар да шактый күп булган. Чөнки мәсәлән, гомумән менә бу халык Әле аның бер атамасы да юк дөресен генә әйткәндә, бердәм атамасы. Чөнки алар үзләрен дә төрлечә атыйлар. Экзоним булган татар дигән сүзе. Әмма һәм әмма дә ләкин аны бөтен татарлар да үз итеп танымаган. Мәсәлән, ак сөякләр алар инде теге үзләрен татар итеп кискәннәр дип уйлыйсы килә дип әйтергә кирәк ансын тагын чөнки бу да бик спекулятив әз генә ниндидер нәтиҗә Ә инде, мәсәлән, шушы татар эчендә ул аерым теге субидентичностьлар дип әйтик, әмма дә ләкин бу субидентичностьлар түгел инде. Бу әле ул вакытта котлаулар, алар да шактый. Әз генә киләсе дәрестә дә сөйләп китәрбез алар турында. Мәсәлән, 17 гасырга караганда менә безнең теге теге элекке Казан ханлыгы территориясендә яшәгәннәр, мәсәлән, служилый татарлар, һәм ясәгәннәр ясашчина чувашы дигән әйбер. Әмма менә ул дәүләт тарафыннан эш торган. Ә менә ул кешеләрдән сорасаң, аларның исемнәре икенче төрле булган. Алар аларның этнонимлары икенче төрле булган. Әле этноним булса. 17-18 гасырга караганда монда бар. Ясашный татар, служилый татар, чемоданный татар, торговый татар. И алар дөнья булган, типтер. Әле аңа өстәп бит әле безнең теге э, шушы дин кысаларында дип әйтик әле, э, теге туганнарыбыз, нинди булса да, барыбер туганнарыбыз башкортлар да бар. Аларда да шушындый ук концепцияләр э, булган һәм инде алар өчен алар әле генә вариатив бер яктан, ә икенче яктан шушы кайбер концептлар бик көчле булганнан кайбер проблемалар әле һаман да исән дип әйтик. Менә шушындый э, набор идентичности дип әйтик инде урысча, әйме? Э, set of identity инглизчә. Э, безнең халык өчен шушы менә 18 гасыр, шушы теге үзләре турында тарих яза башлаган вакытта, алар хас һәм шушының белән без эшли башлыйбыз.